kĩbindi gĩkĩ kana program ĩno twendete ĩtagwo Chozi la Wanaume. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwenda twarĩrĩrie eh, mwana wa kahĩ aciarwo, mwana wa kahĩ akĩrerwo, mwana wa kahĩ agimara, ĩ hihi nĩ athiaga na mbere na mathomo make. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrĩro Mũthenya wa ũmũthĩ ni Boicha Odkufinyoa. Nĩ ngwenda ngwete maũndũ maigana ũna marĩa maraturithia ngoro ĩno yakwa, magakorwo magĩcaaithia itũũra, magakorwo magĩcaaithia society itũ, kana rũrĩrĩ rwitũ, kana mũtũrĩre wĩgiĩ Mwana wa kahĩĩ rũrĩrĩ-inĩ na ndũrĩrĩ iria ingĩ. Tũkinyĩte handũ tũkona mwana wa kahĩĩ rĩrĩa atuĩka nĩ agimara, na nĩ ũcio nĩ atwarwo mathomo-inĩ, nĩ acoka mathomo-inĩ. Mwana wa kahĩĩ ona mathomo-inĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma akorwo atareka wega in terms of performance, kana mwana wa kahĩĩ rĩrĩa akorwo ndarabauru mũtũrĩre-inĩ, Nĩ gũkorwo atĩ kuma o harĩa mũthingi-inĩ wa mũrerere wa mwana wa kahĩĩ nĩho hena nditi. Na nditi ĩrĩa ĩrĩho nĩ atĩ aciari rekei tũtige gũkorwo tũgĩtua atĩ mwana wa kahĩĩ nĩ atuĩkĩte mũndũrũme. Nĩ ca na nĩ ca Kĩhĩĩ kana kahĩĩ gatirĩ gatuĩka mũthuri amu nĩ atĩ mũthuri nĩ ciĩko na mũthuri nĩ gũthura maũndũ. No kahĩĩ kanyamũ karĩa no kanini, kamũndũ karĩa no kanini. Mathomo kana ũthii wa na mbere wĩgiĩ mwana wa kahĩĩ no nginya tũũmenyerere ithuĩ ta aciari, no nginya tũũmenyerere ithuĩ ta makanitha, no nginya tũũmenyerere ithuĩ ta matũũra kana society ĩrĩa tũraikara. twĩtĩkĩre atĩ mwana wa kahĩĩ ena maũritũ kana mwana wa kahĩĩ ena kĩrĩa kĩramũrĩa ngoro, meciria na mwĩrĩ ũgatuĩka wa kũhinyĩrĩrĩka. Nĩ tũiguĩte matũra-inĩ na nĩ tũiguĩte kũndũ ngũrani ngũrani ũkaigua atĩ mwana wa kahĩĩ ciana cia ihĩĩ, na ciana cia arũme nĩcio ciraita mũno, nĩo maranyua matawa, nĩo maihũire kũrĩa mathibitarĩ-inĩ ma andũ arĩa mena thĩna wa meciria. Nĩkĩ ithuĩ ta society tũngĩka? Nĩkĩo thĩinĩ wa program ĩno ĩtagwo Chozi la Wanaume, nĩ ngoretwo ngĩthiĩ matũũra-inĩ haha na harĩa, mathibitarĩ-inĩ gũkũ na kũrĩa, makanitha-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa bũrũri. Mũthenya ũngĩ ndarĩ kũrĩa mwena-inĩ wa gĩcũa-inĩ, nĩ thiĩte mwena wa Thĩka, nĩ thiĩte mwena wa Kiambu, mwena ũrĩa wa Kanunga, Banana, tũgathiĩ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Kĩguarũ. Mwana, kũndũ kũrĩa kũngĩ gwĩtagwo kirigiti. Ciana cia arũme, ciana cia tũhĩĩ, kwĩna mbu. Nĩ ngũkorwo ngĩkũrehera program iria ngoretwo ngĩthiia, ngĩthianga, kũrĩa matũũra-inĩ, ngũkũrehera cia kuuma gĩcũa-inĩ, ngũkũrehera ĩngĩ ya kuuma Banana, ngũkũrehera ĩngĩ ya kuuma Kagwaru, Kĩgwaru, Kanunga, Kirigiti. Thĩka na matũra mangĩ matiganĩte, hamwe na Mũrang'a, ona Mũrang'a na kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ, arũme kwĩ na mbu. Ikara haha we my follower na nĩngwenda we ũta subscribe ĩte, subscribe to this channel nĩgetha o rĩrĩa nda post ũhoro wĩgiĩ mwana wa kahĩĩ, mũciarĩre. mũrerere, gĩthomo na ũgimari wa mwana wa kahĩĩ nĩ ũrĩmenyaga maũndũ matiganĩte. Thank you, thank you, stay tuned.